Awle, ngaihthlatute inzavaiin che bai kan buk leh hmasa cheu a, tun tuma kan ngaihthlak tur ngaihnawm tak mai min ziahsaktu hi Matthewa pa Chantea a ni a. Ngaihthlatuten like leh comment hnuchhiah leh vek kan tum dawn nia. Pasal tha hrang khen a thil tawn. Kan khua hi Mizoram hmartawp lama awm a ni a, kan khawhmeng erawh thup mai la tha nge. Tuna kan sawi tur pasal tha hrang khen hian kawng leh lam min zawhsan tawh a. A chanchin mak leh dangdai tak hi thup bo atan chuan ka ui em a, ka han sawi lang ve nge. A sawitu hi a tupa ka ni a, hriatthiam a awl zawk nan keimah tawn angin ka sawi mai ang a. Sawi tawh angin keini hi hmar lama awm hmar tawnga tawng kan ni a, Mizo tawng kan tih bik duh lian tawngah hian kam ka lo chep sual pal a nih pawhin inhriatthiamah kan ti niang chu. Heng ka sawi tur hi ama min hrilh ngei a ni. Kan khua hi thingtlangah pawh khawlian lem lo tak mai kan ni a, sorkar hnathawk pawh zirtirtu leh health worker bak an awm lo a, mitin kawng zawi in ang tlang a kum tin lo neih chu kan eizawnna a ni. Kawngpui Jip Road in a pawh ve a, kan Primary School Headmaster leh kan VCP chi in motor an nei a, chutih rual chuan a ram a thiangin tui kan nuam a, buh bal lah kan ngahin nunphung a rual nen. Khawdang hi kan ngai bik chuang hauh lo. Kan khua hi ngawpui chhah tak takin a hual vel a ni a. Kum tin lo nei pawh ni mai la kan chen ta zo meuh lo a ni. Kum suan panga lengah ram kan tuh dar a. Buhbal in a ngeiin vaihlo leh hmarcha tam tak kan hralh ve nen kan in to del khat viau chuan ka hria. Jip rawt chauhin a tlawh mah nila kan khua ah dihin hmuh tur a awm hauh lo a. A ram a tha insa in an duh nen Salu hi lo lawi lut zut mai a, khang hun lai chuan forest te la awm hek lo le. Kawt chhuah a hla do kan cham awl lo a, Salu lawm tur hi kan nei ve reng thin. Ka pa hi pasal tha a ni a, kei ram tang rual ka lo nih chhoh chuan ka pa ka phawk hlau a, nula rim leh eng i lo vel ai chuan silai nena ram lama ring rawlh chu nuam ka ti zawk a, ka kut a hmui insa lah ka la thei em em a, Ka thiante ho pawh hian ka hnung zui hi nuam an ti ve thei hle a ni. Mahni tawkah that lai veng vawng chak ve tawk kan inti nen silai mu duh ta la hman tur kan nei a, silai leh chem kan ah chhuah tawh hi chuan hlo em em hi kan nei hauh lo. Kan khuaah hian nu leh pa mai bakah rual u deuhte hian pi pu te serh leh sang, thiang leh thiang lo ang hin la urh chhun hle a. Sawi tur tengin Pu Laltinrem chuan lo kawt a nei a, Chumi kum chuan a vau tui chawi tur a che sualin a boral phah nen. Chumi a chin phei chu pi pute duh loh thil hin duh lo tak zet a. Pu chawi rualin kawr kanin in a sa a. An hrisel thei lo mai ni lovin a fanu tleirawl chhuak ek ek hi nat lawkna em em pawh awm lovin a boral leh nen. Kan khua hi chuan puithuna hi kan tuipui em em thin. Ka pa pawh kha pasal tha tak meuh ni mahsela, heting thil hi ngai urh sun hle a, Kei ngei pawh hi min hrilhin min chah awl lo a ni. Mahse kan that lai veng vawng mahni tawka chak kan intih ve lai a nih nen. Ka aw e liam mai zel a, ka thengthawngah hian a thawk mawlh lo. Sih chak ai kan hal. Kum sangkhat zakua sawmriat pali kum a ni a, rambuai boruak let but leh ipik lutuk a awm tawh lo nen nun kha nuam tak zet a. Hemi kum hi kum sawmhnih pasarih ka nih kum a ni nghe nghe a, aw len lai niin sa kan pel tuk zan a. Tumkhat chu thian pasel thang chuan ni kum an chul hnuai, a dawng lui leng kir thlang mual leh lamah ngio thing pa pathum pawm lai mai, lian zet mai chu zei tur a hriat thu leh, Chu mi mualah chuan sih lian zet maia awm thu te, sain an tlawh ngeia rin thu te bakah sa chan tur a ram dapin a tam a rin thu sawi a, keini lah kan hman nasa mai si nen, thing zai lah kan lo mamawh tlang nen, kan thian ho chuan riak lut a sa bei pa thing zuk zai chu kan rawt a, a hna rum viau mahsela kan that lai ngang a nia. Kan zuam zak mai. Kei leh Selthang, Liante leh Ralzo te nen chuan kar khat riak turin kan chhuak ta a. Kan nikum chul hi hlakhat viau a. Selthanga te phei chu zau mawng ber a awm an nih vangin hlawhthlawh tul zual lai zawng zawng kha chuan an riak chawt mai a ni. A ram chu pharh remin a dik em em a. Selthanga te chul tham nuam zetah chuan kan innghat a, heta tang hian an lo mawng hrut in nghat awng lui luh thlak a. Lengkir chu helin ding lam mual lawn kaiin kan thing zaina tur hmun chu kan thleng thei a. Selthanga te thlam atangin hmuam da kal vel a ni. Salai thing zaina tur hmuna riah buk sual chilh ai chuan to pawh lo haw palh sela him na ngei tur Selthang a te thlam hi thlang kan nei a. Chawfak khamah chuan Selthanga nen chuan kan thing zaina mual tur hmun hma va chian tur leh riah buk sa zawng turin kan chhuak ta a. Ral chauva leh lian te chuan riah buk thing leh eirawng bawl te chula thlai rah eng ilo vel ten lo vai ve thung dawn a ni. Nghadawng lui lah chu nghalim leh dawn tial kaikawng ten lo leu zak zak mai a, chawhmeh neih loh pawn zing karah zuk thliar ngawt pawh ni la, tu khat chawhmeh zawng kan chham lo tawp ang. Kar lovah ngeu awmna chu kan thleng a, a hmun a lo rem nen kihthluk pawh huphur awm niin kan hre lo. Thingzaina tur han buatsaih vel nen naktukah ni leng ila, a tuk leh tangin zai tan ta ila Tun kar chuan kan zo hman lo tawp ang. Duh leh Pathian ni kan riak tlang ang a, ration te chu rem remin kan han la mai aniang chu. Selthanga chuan a lo ti sam et a, Ni e Pathian lam kan hawi lo tlang bawk a, engkim hi samkhai thei ang ber hi ni tawp mai. Tiin ka lo chhang ve a. Hmun hma vel kan en fel chuan Selthang a sawi sih vel chu han bel chiangin kan kal kual vel a. Sahnu pawh lo tamin kan kah nual pawh ka ring nghe nghe. Liantea hi la tuai deuh a, a ni tih loh chu silai chawi vek tawh. Mahni tawh ka sa la ve thei khat inti kan ni bawk nen kan phur dun kher mai. Sih hi ngeudinna atanga hmar lama awm a ni a, lo fingkhat dawn lai kara tla ni. Sa te han pel zuiin kan inthen a, kar lo ah ni tlak hma in sakhi ram tlak an nang fuh a, pum lian lual lo i pepuia ah tawk lek hi ni a, Selthanga pawh ka silai rihriat chuan an thlam lam a pan mai ring in thlam lam ka pan ta a, zanriah i hun dawn ah Selthanga pawh chu lo thleng in vahrit nupa a rawn hawn ve bawk nen Ka riah buk sa zawng kan hniang hnar hle ang. Thing kan han zai ta chu a tul a na in kan bawi bawk nen sa reng kan pel hman lo a. Zirtawp tlai ah chuan Ralzo a chuan, Sawi ve reng reng ah sih kan va chuan teh ang. Tipah chuan a in ak liam a. Keinin thlam lam kan pan san a. Zanriah bar hun pawhin a lo la thleng si lo. Sahnu a bih fu niang, tiin kan lo ei san a. Daruk leh chanve velah chuan lo thlengin engemawni hi lo fun lung mai. Liante chuan, I thangrei nen i kapna nge? a lo ti nui sun a. Ralzoa chu han nui hak hian, Si kha ka chang a, a mak lutuk. Sathawm tak ngial pawh ka hre lo. Chu mai ni lovin saw lai si kuam saw a boruak a dang tlat mai. A lum uap vei chur a, a boruak ka sawi thiam dan chuan a i pik tlat mai. Ni tlak rualin ka chhuk a, si chak ai lian zet mai hi ka hmu a, ka man hnuin ka chemin ka lai zui a, chak ai lo tam ngang mai. Tiin chawbela zen zui rawk rawk a, Chakai chu lo man nual tak mai a, Keini pali kham zan chu ni ngei ang. Kei ta pek chuan, Ka pa khan si Chakai sawi sak leh hal hi a phal hauh lo asin. Si hi ramhawi hoten an sian chilh phei chuan Hal hian thawm an nei ngei ngei thin a ti. Ka lo ti vat a. Ralzau a chuan chawhmuam tun chung hian, Tinte, lo chhum vek lo teh, ka fiah ngat dawn a ni. Pipu te hian thiang a lo leh duh lohin ngah lutuk a, min ti chep zo mai mai. Engmah ni lovang. A han ti a. Sialthanga chuan. Sawtah si awm a, heta i lo halin eng emaw ni airin le? tiin a lo nui hak hak a. Chutah Ral Zoa chuan, Ka hal hrim hrim dawn, a tul leh si pawh kan hal chilh anga, a lo ti hmuk hmuk a. Kan phur tlan zawng tak a lo ni che ka niang. A hal dan te kan sawi hnu chuan si chak ai mai mai hal tur chuan Selthanga te hrui hlui thlam bul chu kan pan ta a. Ral Zoa chuan chak ai ke chu hnangin a bawpui tih lo chu khirh vek a. A bawkpui ve ve ah chuan tawn leh in thing tanga phun hna la, vawk rawh ang deuh hian kan rawh dawn a ni. Meina lo te in kan chhem a, chak ai chu rawh hlum tur a ni lo a. Main kan hliau anga, a rim lo chhuak kha si a kan ramhuai ho in an hriat chuan thawm an lo nei thin a. Sih zawng zawng ero ni em ka hrelo, hei hi ka pa min hrilh dan a ni. Liante chuan mei lo che min kan rawh tan ta, hlau lem lo mah ila eng emaw zawngin min mawlh nge ni, tumah chu kan tawng lo. Chak ai chu lo phuan ber ber a, a sa ti ni che kang chu chet a han tum thin, mahse kan phuar miau avang chuan a ke tang lo lawr a phut thei eih a ni mai a. Che chang lo lek chuan kan en thap mai. Chutah Ralzoa chuan, Hei engmah nih loh hi a rem leh si a kan la fiang a, a ti hman chiah tihah chuan thlilum chu rawn thaw huk mai. Kan meichhem chu chhem leng ta chum chum mai. Chulai boruak chu a hma ral dovan chih boruak a sawi ang mai kha ni. A re uap chur a. Sawi mai tur hrelo chuan kan hawi hra hlawm mai. Chutah lo mawng lam atang chuan thli vote em em a rawn thaw chho leh a, tha lai mah ni se kan khur thei hial mai. Chutah Liante chu thlam lam hawi chuan a tle thawt mai. Kan thlam saw a tih chuan kan hawi rual thawt a. Ka sawi thiam dan ber chuan kan thlam chu pa chak takin hneh takin tlangban a sawi hi ang ber. Kan silai lah thlamah kan dah daih si. Zepnak emaw kan lau hruai lian te chu khur zawih zawih mai. Rang takin chak ai chu kan en a, mak tak maiin khatia thli lo tho vakin kan meichhem a len darh vek khan chak ai pawh len bo ve tura ka rin nen. Kan dah ang ang chuan a lo la awm a, Rang taka phelh leh in leiah chuan ka han nghat ngawt a. Chutah leh thla hnung lam atang chuan pachang na tuar rum kawk kawk ang chiah hi kan hre ta. Kan chem chu kan phawrh rual thawt mai. Mahse rei lo te a reh zui nghal a. Chak ai ka chhuah ngawt kha ka han en leh dawn a, ka hmu ta reng reng lo mai. Khawi han kalna hman awm hian ka hre si lo. Mak chu kan ti tlang kher mai. Chutah Selthanga chuan, Haw teh u, kan si lai chu teng u, heti ngawt zawng a fel dawn lo, a han ti duap duih a, Thlâmva pan lah chu kan châk lo tlâng kher mai, a tawpah zawng mipa kan ni alawm tiin thlâm lam panin kan kal a, mak tak maiin thlâm kha ti khawpa insawi nasa si kha kan chakai chhum lai pawh lo bo hauh lo, kan mutbu leh kan bungrua awm ang ang pawh lo danglam lo a. Silai chu kan chuh rawk rawk mai. A muthun zui sawt sawt in thawm dang erawh kan hre lo. Chutah Ralzaua chuan. Kha a mak hle mai a, hal rin hal hlum ila eng tak thleng ang maw? tiin a thlan fim chu han hru pawk a. Engmah ni lo ang, an chak ai duh lai te lo ni nia nge? ka han ti thla rawk a. Liante phei chu lo la nau deuh nen a khur reh thei lo a ni ber. Chutah Selthanga chuan, Khai, Liante, hei eng an lo ti tawh lo vang, hmel pawh in lal hlei lo. An thawm ringawt hlau in mipa fa an khur ngai lo ve, chakai ber pawh awm tawh loh kha, a han ti a. A sawi zo hman tawk tihah chuan Selthanga te vau Nghadawng lui velah chuan pa ho ti ti mum mum thawm ang hi lo awm a. Chu lam hawi chuan kan inher rang tlang teh e. An awri chu malman fak theih ni lo mah se la, A lan danah chuan an lungawi lo tlang hle niin a hriat a, thum deuh deuh hian an phun bul bul mai. Chutah kan thing zaina lam an kai ni ngei tur hian kan thing zaina velah chuan tau mai chher chhin ni ngei tur hian in zui phei ta nguah nguah a, engmah sawi lo chuan kan thlir thap ringawt mai. Siawmna lam chun pan zel niin a lang. Kan awmna atang hian siawmna hi lang thei lo a, An liam fai thak thleng chuan kan thlir ngawi dak mai. Raldoa chu han thaw hak a, I nan liam zo ta niang maw? tiin a han nui pha dai mai. Chutah Selthanga chuan, Kha tih sa loh lo a nih kha, a lo ti ve muk a. Liante chuan hlau zet hian, Kei zawng hawn mai a ni ka duh ni, khatiang thil tawn leh kha ka duh tawh lo. A rawn ti tawlh a, Khai, Linte, kha an liam vek tawh kha, engdang mah thleng tawh lovang, ka pa in Ramhuaite hian mei eng an hlau a tia, mei kha an nun la, kan bu pawh meipui kan chheh hual dawn nia, tiin ka lo hneim a, meipui chu hmun thum laiah han chep hluain mutzai kan rel zui nghal a, Zanah chuan thawm danglam engmah kan hre zui lo. A tuk zingah chuan tukin zawng thing i zai lo mai ang u. Tun karah kan zohman dawn chuang lo. Kan ara te pawh kha ta ti la tha ang. Ti pahin ka silai ban chuan ka che chhuak zui nghal a. Raldoa chuan min lo zui rang kher mai. Chutah lo chhuak pah chuan, Selthang, ara kha lo tat rawh aw. A lo ti zui a, dik tak chuan nizan lam thil kha khaw eng a fiah ka duh ni. Mahse engmah chutiang hnuhma han hmuh tur a awm lo. Kan chak airawhna lai te pawh engmah chutiang a han danglam a awm lo. Kan thlam chu kan han vel leh a, a insawi dan leh engmaw velah chuan hnuhma awm ngei a rinawm nen. Engmah la awm si lo. Lawmawng lam vau kan han hrut thuak a, chutah pawh engmah danglam a awm lo. Traumei serchhi te kha zawng thingzai pahin kan fiah leh niang chu. Tukṭhuan kan ei dawnah chuan nimin lama ral deuha chak ai man liante chhum chu kan han ei dawn a le, a kawmkawraw han kawih phel pawh thil har tak a ni. Chu mai ni lovin chak ai sa chu a ei a ei mi lo ni lo reng reng. a lo dum uk thut mai. Chaw leh chi nen ringawt chuan helh awl awl in kan ei ta ringawt a. Chutah Ral Dawah chuan, Liante, tlai lamah nghadawng lui khaw thliar ang aw, lui lam sa e chak awm e mai a han ti zui a. Tukṭhuan ei khamah chuan thingzei tur chuan kan chhuak leh ta ṭham ṭham a. Engmah thil danglam hriat tur leh hmuh tur a awm lo nen kan boruak pawh pangai leh ta viau mai. Nilenga kan zei hnu chuan kan hlai zo fel ta a, tih hi chuan hna sawt tawh khawp ang. Raldo leh Liante chu Nghadawng lui thlir tur chuan an bang hma a, Chelthanga nen chuan thing chu a phawte kan lo thlir tawi khawmuang a, Kan inpeih fel a thlam kan thlen meuh chuan zanrian lo peih diam tawh a, kaikuang leh nghate buh pawk tui hang kha fek nena zanria ei zawng a ṭam tlang ṭhin bawk nen a van man hla teh kel em. Zanria kan ei khamah chuan ral deuha chu han nui put in khuh hriang chu han hawng a, chak ai ai kam hrawlh zet hi lo dah a, chutah Selthanga chuan, Kha engtia tih leh ngei tuma. a lo ti vat a, Raldoa chuan han nui put hian kan fiah leh ngat teh ang tiin pawnah chuan a chhuak vut mai. Tih theih dang awm chuang hek lo kan zui ve leh ta rawi a, mahse chu zanah chuan engmah thawm danglam hriat tur a awm lo. Chakai kha kan rawh hmin a, zingah hmarcha tai nen kan rawt pawlh ta daih a. Pathian ni kan cham dawn avangin Liante chu reson la turin kan haw tir a, thawh tana lo lut leng a, sawi rei mawlh chu lo theihnghilh ang tih kan hlau. Kan ara chu bil tawh bawk nen a pawimawhna a sang tlat. Rinnite ni nen chawhma lek chu kan zai a, chawhnu lamah thingphawte thliar in sa kan pel zui a. Sih pawh kan va chuan leh ta ngei ngei a, mak tak maiin ral deuh an sih a leihna chu lo vung turh mai. Sahnu lah a lo tharin a lo chiar dep dup mai. Mahse sih chan chu kan chak lo tlang ania nge kan insem darh zui a, silai rikna lam lam pan maiah kan ti ta a, mahse chumi tlai chuan pakhat mah kan kap lo. Sarep lah kan nei tawh si lo. Zan lamah peih leh nghadawng lui kan hrut a niang chu chu mi zan chuan ral deuh a bawk chuan kei zawng lian te a awm lo bawk a si ah ngei chak aiva halte kha ka nap a ni thawm tih mai mai a ho emai va finfiah leh ngat ka duh silai mu lah kan ngah a an lo in lan a nih leh kan kap ziawrh mai a niang chu. Mipa ve lem engmah fiah loh te chu a a dawihzep thlak em mai a han ti leh bal bal a. Sialthanga nen lah chuan finfiah ngam lo bik nih kan duh bawk si lo. Naktuk chu Pathian ni te ni bawk nen, kan thing zei tur lah harsa tawh lo, kan hlang fel vek tawh bawk nen, fiah leh chu kan rel thlu ta a. Chawhma lama Nghadawng luiah sangha a thliar a, chawhnu lama fiah chu kan rel ta a ni. A tukah chuan Nghadawng lui chu kan thliar a, Sangha lo tha in kaikuang lah a lo lian fei a, chawhma zetah chuan kan rep tham fe kan man ta mai. Chawte fak in silai kan en dik a, sih lam bawk chu kan pan leh ta. Sih kan thlen hma chuan sathawm ni ngei tur hria in kan ding dat mai. Insem dar in sih lam chu kan pan zui nghal a, mahse mak deuh mai chu eng sahnu thar lam mah kan hmu lo. Sih tui lah chu lo nu ngei hlawm a. Selthanga chu han nui put hian, Lasite'n lo inbual a ning a, a han ti ngawt a. Khua a la sang deuh nen mite zuin khua kan chuan vang vang a. Vawiin nia kan chunga thil thleng tur zawng hria ni la, tih nghian chet kan la ma lek lo tur. Mahse tlangval kei ka ni inti. Ram vat chal chhal a in chhal ve kan ni a, han tlawm san mai kha kan tum lo hrim hrim. Ral deuh a chuan min han melh rulh pah hian I pa khan zanah kher a ti lo tiraw, fiah thuai ang u, a han ti sup a. Selthanga pawh chuan, Ni e, chhun leh zan a lem chuang lo ang, bakah hei ni a tlak tep tawh hi khuathim mai ang, Tiin a chem chuan sih chu han ngai zui turh turh mai. Mahse chak ai reng reng a man thei lo. Engmaw chen kan tih hnuah chuan lian vak lo pakhat hi kan man a. Chelthanga chuan han lek vat vat pah hian, Ai dup leh nghal a nia, engmah ni hlei lo ang. Tui loh hmel zet hian a han ti a. Ral dova erawh phur surh hian, Engmah lem chuang lo, an awm a nih chuan an lo thawm leh em em ang. Tiin phur zet hian chak ai chu han sawngbawl zui nghal a, ka ti rilah chuan engmaw tak hian min ṭham a, ka ngaih reng a ṭha thei lo. Hruia kan hal ṭum ang khan boruak lah a rit lûk hian ka hria a, a hma thlan tla miah lo kha ka thlan ta zuih mai. Haw u, meipui hi lo chep lawk ang u. Khawthim in min nanga nih chuan ram chin kan bel lo bawk nen? tiin meipui tur chu hui khawm in sih sirah chuan kan chep ta hluah a, sih lu lamah chuan chak ai chu kan hal leh dawn a ni. A ral deuh a chuan phur hmel fe hian, Hei, boruak danglam engmah awm loh hi ka hal mai dawn e, a han ti a, Selthanga nen chuan engmah sawi lovin kan lo bu dun nghat a, chutah leh a hma ang bawk khan chak ai chu viau leh ta Che chang lo lek chuan kan thlir thap mai. Engmaw chen chu boruak danglam engmah awm lo. Keini pawh kan ngaih a tha hman viau mai. Mahsele, Maukhang pawh ri ṭek ṭek ang hi kan hria a, kan meipui cheh khan ram a tikang em ni? tiin kan hawi rual a. Chutiang engmah awm si lo, Chelthang chu ṭe ṭhuat in a zuang zawk mai. Sih chu melh kul a, rang zet in kan en ve nghal a, a van mak ngai em. Kan sih laih na lai a ṭang khan tui a lo so chhuak a, a lo puak pep pep chu ni in. Raldo chu eng in nge mawmawlh ni, chu tui chu han khawih pah hian engmah a nih loh hi ti in a chak ai rawh chu han lek kual zui a. Chutah leh thli lo thaw leh vukin boruak chu uap hnim churh mai. Thli thaw e tih loh chuan thingkung kan vela mi lah chu a chei si lo. Silthanga chuan, Rual do, chhuah teh kan boruak hi dik lo, thing a lo na nana chu ti zui lo teh, a rawn ti chhuak ta phawng a. Ral deuh alah chuan hrehawm pawhin a awm lo. Thawh leh khatah si a tuiawm chu ka sawi thiam dan ber chuan an lo phun ni ber hian ka hria. Chutah hnai zetah neh zeta min lo chhem ang mai hian kan awm a. Ral deuha pawh chu vei leh khatah rak ṭhawtin si ah chuan a tlu ta bur mai. Neh zeta buan ang mai hian a tal chat chat a. Puih mai ngaihna pawh kan hre lo. A lo meng pualin a chil thli lo tlat a. Ka au that a, Thiana lo zam hlek chu aw, tih leh si a zawn luh chu ka rual a, theih tawp in ral deuha chu ka pawt zui a, mahse chu ti mai a pawh chhuah chi ni lo, hneh tak in a kerek lam ah lo man tun awm emaw tih mai tur a ni. Selthanga pawh chu lo zawng lut in chem chu vei fua fua a. Ring zeta au pah hian, A tu teng in nih kan thian ei thla rawh u, a han ti thin. Chutih lai chuan lo pawt hrawk in ral deuha chu ka pawt chhuak ta. Thaw hlawih hlawih hian a hrawk chu nuai nawk nawk a. Sih chu tawlh chhuah chhan in a chak ai rawh chu a ni ang ang chuan sihah chuan a vawm lut rawk rawk mai. Chutah sih kianga thingkung ho chu thli in hneh zeta chhem kur ang mai hian an lo kur ta suau suau mai. Thli lah chu thaw eih si lo. Mak ka van ti em? Chutah Selthanga chuan, Ti teh u, he lai hi awm rei na mi nih loh hi i chhuahsan thuai ang u. Ti a ka la tum chiah chu van ding chiang em? Khawi atanga lo chhuak ber nge tih pawh hriat loh hian na tuar rum thawm leh thinrim thawm chuan chu lai chu khah ta. A ral deuh alah chu meng vai ruai mai. Sih chu melh ngur a. Ka silai chu lek chhuak in ka au tuar mai. Kal keng rang rawh u, a tu a te nge mawin nih le? Ka han ti a. Ri lo hnaih na lai bera ka hriat ah chuan silai chu kan hmet puak ta thawr mai. Ral deuh chu lo ṭe tuar in a vial ta ngawlh ngawlh mai. Chutah kiltin atang chuan nuih sawhri ang deuh leh thinrim rawl inpawlh nuai hi lo chhuak ta. Ral do alah chu ka kap ta emaw tih mai tur a ni. Selthanga chuan han sawi nawk nawk pah hian, Ral do, i tha em? a han ti sawk sawk a. Ani lah chu lo then chawt chawt mai si. Chutah thlibing lo thawhin kan meipui che chu a chhe mit ta suai suai mai. Ni tla tur lah chu sen phut in sar a zam kulh mai si. Kan mang a van ang tlang em. Thawh leh khatah thingkung kur dulh te chu ding tha in boruak chu reh duk a. Ka silai mu chu thun leh sawt sawt pah hian. Selthang, ral deuh khawp rawh. Tih a kal kan tum chiah chu chulai khawk rum rum chuan hahu kan lo hual reu ta chuah chuah mai. Anmahni lah hmuh tur pakhat te man awm si lo. Thei ang angin thingkung te chu kan en kual a, hahuk awm reng reng hmuh tur an awm lo. Chutah ral deuha tlukum reng chu lo sa rak nawk nawkin a ke hmawr atang chuan Pawttu an awm tih hriat zet hian Sihthlang lam awi tlan mual mo hmunah chuan an hnuk thla ta hawn hawn mai. Selthanga nen kan au rual thawt nghe nghe. A rang zet chuan kan um thla zui nghal a. Mahse mak tak maiin mau karah te chuan a hnuk duk thla pur pur mai si. Raldo, lo zam miah suh aw. Tiin kan tawlh thla ve zawt zawt a. Mau tluk li vel turah chuan thing dawl tuai kap zeh ṭu tin ral deuha chu a lo thaw ṭhen chawt chawt mai. Lohna aiin thinrimna chuan min del hneh tawh a. A tu chu nge mawni nih le, in hmel rawn inlan teh u, ka lo kap chih khrup teng che u. Tiin ka silai chu ka lek kual ruai a. Mahse chu Lairam chu thehmeh ang mai hian a reh tlawk tlawk a. Ka aw thang khawk bak hriat ka nei lo. Chelthanga chuan Raldo chu lo buaipuiin a kau mawlh mawlh a. Raldo la a then bawih bawih mai si. A insiam chhe vak vak a. Amah la chu duk tlawk tlawk mai si. Chutah Chelthanga chuan, Thiana, zam hlek chu aw ti hian ka pawm chho cheng a, engtin mai awm lo ang. Tiin remlo zeta paw chung hian siamna lam bawk chu kan pan chho leh ta. Chutah a mak a mak a tam hian khawi atanga lo kal ngei tih pawh hriat loh hian a huk chu'n lo kat ta sup sup mai. Ka silai chu ka hmet puak thawr a, ka kap fuh ngei emaw ka tih lai chuan tla pakhat mah awm hek lo. Tla ka hnekin ka kah ber chuan min lo melh a, ring zet hian a hual reu zui ta chiam mai le. A huk zawng zawngin min han hual reuh khum zet zawng. Kan hun tawn in a zir lo nen tukhum hi hik muah muah mai. Eng tin tin emaw si chu kan thleng chho a, khua thim a ni ruai tawh a, kan meipui thi ruap tawh chu kan han chhem leh a. Selthang, ral deuh a kha lo veng rawh aw, meichher kan siam ange? tiin ka che zui nghal a. Chutih lai te chuan vai hmite hi tam a tam mangkheng an lo pung ta thut mai. An se thak si, inhiahna hman la awm lo.

Thiana, kan hmanhmawh ngai e, kan thiana hi khua sik nasa lutuk a rawn ti a, kha hmeichher hi keng la, ral deuh a si lai hi ak tel rawh. Ti pah chuan ral deuh a chu ka pawlh lawp a, a taksa pawh chu lo hit thlur tawh mai, a pang erawh sat tak a ni, thlan tui nge pawh hriat loin a bual zuih mai bawk si. A rim lah chu ka sawi thiam dan ber chuan thil thi uih rim hi nam a, tuara har tak zet. Chelthanga chuan Hmeichher nen hma hruaiin kan kal zui nghal a, chuta sih kan pel fel dawn tihah chuan ka beng bulah hian chiang em em hian Sihthiang lo ramah hian inhniak a lo chhiah tawh suh u a rawn ti thum bul mai. Chutih rual chiah chuan ral deuhah pawh chu zawi hnawk nghe nghe a, boruak chu lo thiang vukin Hahuk ho leh Vaimite pawh vawmbo ang duak an ni ta. Chelthanga chuan hma hruaiin theih tawp a chakin thlam lam kan pan a. Raldawa lah chu khat tawkin a ha thial bup bup leh a rum leh hawk thin tih loh ah chuan a zawi nawn bawk si. A rit vei phian bawk nen chaw van na ngai em. Thlam kan thlen chuan dar sarih vel a ni tawh a. Raldawa chu thuamhnaw kan hlip a, kan mutbu awm zawng zawng chu kan vawm thu a. Nachhawkna kan pai mum hnih chu rawtin tui nen kan tul a, mei kan chhemin tui lum kan han chhuang zui nghal a. Ralda Vala chu tlunin a kha khawng dawt dawt a, Selthanga nen chuan kan inbawh chhawk thin. Tui lum chuan a lu kan dep pah reng a, nakin deuhah chuan a lo tawngvai nawk nawk mai. Ka duh thei lo. Ka nu, min pui ru. Min khawih tawh suh. Khawngaih takin min ngaidam rawh u. A na e mai. Tipah chuan han inleng leh thin. A chak nasa mai si a, kan inchelh hneh lo lam lek lek chu ni. Keini pawh kan thlan phung tawh a. Kan inchelh hneh lo lek lek chu ni. A tawpah zawng a ke leh kut chu hmerh hnangin kan tawn ta ringawt mai. Nachhawkna kan pek belh leh hnu chuan a muhil zui ta a. Keini pawh mut lai chu in zanriah kan bar sawk sawk a. A ral do a chin tur kan hre bawk si lo. Thingte kan fawm belh sauh sauh a. A khat tawkin ral deuh a lah chu a ha thial leh bup bupin a lo rum leh dur dur zel a. A ke kan ṭawn chung pawhin thlan chhuat chu a nghawr leh dut dut ṭhin. A rap awm lek lek mai. A hmel lah a ti sawiin a ṭhen chawk chawk a reng bawk si. Chu zan chu mutmu kan hmu meuh lo a. A lo sa rak leh nawkin kan inchei leh ṭhin. Kan phurhna in awm zia nei lo. A chang leh chil phuan tlaiin a ha ṭhial bup bup reng mai si a, a rim la chiahin tawrh tham fe a ni. Na chhawkna in khawvar lamah phei chuan a chhawk meuh si lo. Ka sawi thiam dan berah chuan mi mu ṭha lai kum hnuai aṭangin hriaupuiin dim lo zetin lo chhun ṭhin se la, chumi na ti phu zawk lo eu zawk zawk chu ang ber. Zing lamah phei chuan a lu thing mut mut reng a. A zawng zawng langin a then chawt chawt mai si. Hmuh hi van hre awm tak em. A tawpah chuan leilung chu rawn lang a. Sava ten lo hram tak nak nakah chuan ral deuhah pawh hmel pangngai tak hian a mu ta chiah chiah. A khawsik pawh awm tawh lo. A taksa kan bel chiang chu hmun hrang hrangah hian kut hrawl pui pui thla hi lo awm chek chuk mai. A nghawngte chu lo duk rui mai. Chu thil zet chuan min ti phu dawrh thei. Chelthan in chuan ro kan han rel nghal a. Hawnpui loh chuan a chin zel tur hi hriat si lo a, enge kan tawn zel ang a, engtin nge kan awm zui ang tih pawh kan hre si lo. Liante a lo thleng sel a, pa ho chul kan te han vai ila, zawn haw mai chu kan rilruk ta ni. Mi zingah kan hun tawn lah zep mi ni lo mai ni lovin, ral deuh avang chuan zep chhen pawh ni lo. Tukṭhuan kan buatsaih zung zung a, kan ei fel chuan Liante pawh lo thlengin kan awm dan teh nuai chu Maka tih hmelin a mit chu zawhna hlir a ni. Thil awm dan chu kan han hrilh zung zung a. Liante i hah viau naah mawng thei kan ni lo. Ral deuh hi khua kan thlen pui vat a ngai a ni. Chul kan pa ho han ko vat la, kan chin pawh hi zep suh, keinin hlang kan lo siam ang e. Ka han tih chuan Liante pawh hrethiam takin a bu nghat a, a chhuak zui leh nghal a. Chutah Raldo-a chu lo thu hlawl hian fiah fel fak hian, E khai, engtin nge ka awm a? a han ti he haw a. Selthanga chuan phur zet hian thil awm dan leh thil thlen dan a han hrilh a, Thianpa, i lo tha chhuak leh dawn a nih hi, chaw hi han ei ve phawt teh, a lo ti zui zet a. Raldaw chu bu nghat in a ei ta bian bian a, chaw fun tur nena kan hisap nen lam chuan a ei zo fai ta vek mai. A khua sik lo a, a hmel a pangngai bawk. Mahse tawng tlem in ama rim ni lo rim dang nei hian ka hre tlat a, ka ngaih chu la tha thei lo. Tiante ho chuan kan khawpa ho leh tlangval sawmhnih vel hin lo thleng a, Chuti ral deuha ber lo thu vung leh hmel pangngai zeta an han hmu chu ma kan van ti si em? Chelthanga chuan thil awm dan a han sawi zung zung a, ka pa thian pa pasal tha ve tho sawi rema chu han phun sup hian engah nge Mopi pute duh lo tih hre renga chutin lo awm ni? A rang lam i ni haw teng u, ral deuha kha kan zawn ang che aw a han tih chuan ral deuha chuan. Harsatna ka nei lo, zawn ka ngai lo ve. Tih leh kal chu rual zui ta mai a, keini ho pawh in ak bawr lak hian kan kal ve ta tawp a. Pasal tha sawi rema chuan ral do a hnung han dawlin khua kan thlen thlengin harsatna kan nei lo. Keini lam chuan a tha tawh turah riak kan ngai a, kan ring sual kher mai. Tlaini tlak dawn vel atangin ral deuha chu buai leh a, a sa rak leh chiam chiam mai. Rizaiah in lukhupin awm si nei lo thum zet zet hian a phun bul bul a. Khaw eng a hmu ngam lo a, tui a hlau bawk. A chang lehna tur rum kawk kawk ang te hian a awm a. Min chhuah ru tite in a au tial ruai ruai nen. Kan chin engkim chu min zawt sup sup a, zep mi lah ni hek lo le. Chu mithlai atang chuan kan chanchin chuan khua kha a. Araldo te in lamah chuan zanah nula tlangval kan khat hmur mai. A ni ral deuh a lah chu a buaiin a boraw tual tual a. An inchhung chu thil thi rimin a khat a. A hmel hmu chu rei pawn awm ngam lo. Pawn lamah ni se an ar an aiin an tuk hlurh hlurh mai si. Chu zan zet chu a khua ramin kan mu awm love. Ka pa chuan min run tak zet a. Hetiang thil kan lo ti mai chu min hau bang lo. Ral deuhah hian a boral pha nih ngat phei chuan ka silai i chawi tawh lovang. Min ti hial a ni. Zanrei lam a ni dawn a, Venglu lam atang chuan ar a lo khuang a, Vengmawng lam thleng chuan an inchhawn thla ta. Ral deuha chu ram hnuaia kan awm lai ang bawk khan a eu ngawk ngawk a. A hmel a siam chhiain a chil thlir ti chhuak a, a rim che bawk nen tuar a van har em. Ka pa leh thianpa Sawirima chuan an buaipui a, ka pa chuan chang fak hian a tu in ni maw heti em a ral deuh a insawi sak le, in hmun an chhuahsan tawh hnu hmanah in thlenga in um zui ni, ral deuh lo zam hlek suh aw, keimah pasal tha kan ingai e, ka hnam len in i thla kan hual ang tiin a chem chu vei ta fur fur mai, kal bo rang rawh u, keini hring mite hi heti mai mai an tih tur kan ni lo. Tiin a inhrosa ta kuk kuk a, mak tak mahin ral deuha chu a zia tlat mai. Kan health worker chuan la chhawk nasangin a han chiu a, upa rophaw chuan a lu chungah Bible nem chawtin a tawngtai zui nghal a, zankhua chuan buaina kan nei ta lo. Ni a liam a, kar leh thla vei meuh chuan ral deuha pawh cher kuamin nilum a ai ve peih ta. Lu kawlh rawtin a na a. A thil tawn hi kei mai ni lo, khawtlang hriat chak a ni. Mahse zawh em chu tu man kan ngam si lo. Amah lah chu tun hma ral deuh a kha ni tawh lo. A tawng mawina bawr chhawr em em a. Meizial hi chhum lo chat lovin a zu reng mai a ni. Ram lamah phei chuan a ring a rawlh zui lo mai ni lovin a silai phei chu hralh hial a ni. Kan thingzai sa ho pawh kha Khawchak pawi ho puttir kan tum ngial a, mahse duh bo lo. Kan chanchin zet chuan thangkhat lian sawi a awh a, kan thing zai sa pawh kan dah tawl hlen ta. Tun thleng hian nghadawng lui ral hi kan kai leh ta lo. Thianpa ral deuh a kha rei a dam lo a. Khating a tawn atanga kum thumna ah nat lawhna pawh awm lovin a boral a, a vuina a pa in a sawi danin amah khan chenchilhtu nei ni awmin a sawi nghe nghe. Pipu ten thiang lo an tih hi lo palhzam ngawt mi ni love. Aw lehkha ti zawng kha kan thawnthu ngaihthlak thei lo ni leh ta, min ngaihthlak chak tu te inchungah ka lawm hle mai, thawnthu thar ngaihnawm tak nen inhmuh leh vek kan tum dawn nia.